Sky TV, eiraka ry'abantu. Abarikutureeba aha Sky TV twabashemerera obundi murundi izooba rya Sande kuruga shaisha ezi ekirikuhitsya sha itaano omu tauni ya Mbarara ninga shi Mbarara City aha muhanda ogwa Zarigazi ahari Makulisita Road. Nitubashemerera na rukundo mpango mwebare kutukunda n'okutureeba aha mikutu etari emwe n'emwe eya social media. Nyowe nindigambira Ruhanga obushoboorozi ari nabwe kuta namu kuta endiijo ebyo naija kubikora, kwonka twabashemerera iri izooba ebiro ikumi na mwenda by'okwezi kwa kabiri enkumi ya abiri na ishatu. Twahitsya emyaka ikumi n'erikushobamu turi omu huumpuku nikutebeekanisa ebintu bikwataine n'obuhango, kutyamura n'okucungira n'okutyamura ebi byagyenzire, kandi ebi biriho nabyo tukabirekaho. Nitubaramukya mwena mutabarikye, abaana ba siniya kana omukurikirwe, ebigyezo, ab'ekyamushanju, n'ebindi byona ebi turabiremu, mutabarikye byona. Naagira omugisha eryo izooba oku Ruhanga akora eby'okutangaaza oku arikorera Radio 5 na Sky TV. Ashemererwa ota ati enkuru, omushomesa wangye wanshomeise omu primary ku mukuru okundigamba hariho ekigambo eki abantu barikugamba ngu omuzaire nata omwana omu nsi kwonka omushomesa ata ensi omu mwana. Mbwenu ashemererwa John Mark Rubanyihora, omugurusi wangye munonga owanshomeise ota ati enkuru nakushemererwa John Mark.
Nikaba simu okukurinda, okukuhamagara, kurengukirwa. Mbwenu turi aha mukutu gwa Sky TV neshangwa omuri mbarira baramutse bakutureeba reero ozitandikye. Ah, yebare munonga Mwami Mukombozi, nanye nashemererwa ah, okweshanga aha mukutu ogu ogwa ah, Sky TV etandikire. Ayegyesire aha za TVs ezindi ezi twine omu Uganda n'omu nsi yoona. N'ahabw'ekyo naanye naashemererwa munonga okuba aha kandi nindamukya abantu boona. Nkunzire obuhangwa n'obuzaarano bwaitu abari omu nsi omu abarikuhurira orunyankore, Rukiga, Runyoro, Rutooro nainga shi orurimi oru turikweta Orunyakitara, abari omu nsi omu abarikutuhurira kandi abarikutuhagira kandi abarikukunda obuhangwa bwabo n'obuzaarano bwabo. N'ahabw'ekyo naabatangirira, naabakiira omu maziina gangye. niribanyohora John Mark nk'oku omukompozi yabagambira turi aha mpaha twamara emyaka haihi ikumi na gumwe nituza omu mwaka gwa ikumi n'ebiri mukompozi bayineho wawa nanobu
turiyo nitutonganirira obuhangwa bwaitu n'obuzarano bwaitu nituburwanaho nitubuhorereza turi omu kooti nituhoza nitugira ngu bukaba buri burungi kandi obwabire buri bubi nitubugarira enyuma ahabw'okuba turikubwetenga kandi tibwine eki burikutuyamba tibwine eki burikututahiza Twamara obwire bukengana butyo, tukatandika tukiri na bato hati tukuzire turi abasheho bakuru, emyaka ikumi n'ebiri ehwere waagigaita aha myaka ei omuntu yaabaire aine obu twatandika, nooreeba ogu tukuzire. Ni kintu kihango munonga munonga munonga. Habaireho empinduka mpango munonga omu magara gaitu, omu kukura, omu kureebeka n'ebingi ebihindukire omu migambire yaitu, omu ngiri yaitu eyamara emyaka egyo turiyo nitugamba buri Rwamukaaga buri Rwamukaaga buri Rwamukaaga buri Rwamukaaga. Nsiima Ruhanga munonga okuturekyera amagara. Ahabw'okuba twatandikire nabo, tukafeerwaho omuntu omwe, Magara Deo, mbwenu mugyenzi waitu Yakobo ataaha ahansi akamuga, akarwara nabwo nkamuhurira, Ruhanga abe niwe yaamuragurira, kandi Magara Ruhanga amuheereze ekihumuro kirungi. N'ahabw'ekyo, abandi abu Ruhanga arekireho, abu arekiire amagara, nimbaramutsya, baaba nibareeba tiivi egi, nimbaramutsya kandi nimbasiima ahabw'omurimo muhango munonga ogu bakozire. Ahabw'okuhunduuza obuhangwa bwaitu n'obuzaarwa bwaitu bumazire emyaka mingi, emikura yabwo eikaija. Beitu hati Mukama asiimwe.
Omu mwaka gwa enkumi ibiri ikumi na gumwe bari kutureeba omu kwezi kwa mwenda natandikana na John Mark na Benon Mpairuho managing director wa Kakoma nabandi abatwegetsireho. John Mark niwe twatandikire hamwe Okutsyamura obuhangwa n'obuzaarani bw'eihanga ryaitu rya Ankole kutwarira kimwe na Africa yoona. Abu tukaba nitugamba Ankole tutamu na Africa ahu omwiraguju weena oriyo naatureeba. Mbwenu eriizooba John Mark naakushemererwa kubanza n'okubanza ntakwenda ngu nkutuuzeho orukooko niki. Abamwe bakaba babihurira ahari rediyo buhurira nooshoboorora rukooko. Mbwenu ekirungi ensi ezirikuhika omuri nkaaga na mwenda nainga shi makumi mushanju omu Africa n'omu nsi yoona niitureeba. Mbwenu rukooko niki John Mark? Webare munonga mukombozi ahabw'ekibuzo kyawe. Tukaba tugamba aha rukooko obwire buhango munonga, nitugamba ebi orukooko rwariire nku twabire tukigamba tutyo obu nituganira. Mbwenu nashemererwa okureeba nokijuka ekigambo orukooko ahabw'okuba rukatunda munonga. Rikakora munonga. Tikarigambaho munonga kandi ensi yaarwetegyereza obunaku obu abaatuhurikiize, abaakubaasa kuba baabaire batakatuhurikiize obunaku obwo nainga abaakubaasa kuba baabaire batakagiire aha reediyo, ogwo n'omugisha gwabo kandi nabwo kumanya orukooko eki rwaabaire nirumanyisa n'eki rwariire. Ntakagiire aha rukooko, naanyenda ngu onyikirize mbanze nkore background nainga shi enturikiriro nainga shi obukomooko bwa puroguraamu yaitu oku twabaire, oku twabaire nitutandika obu tubaire turi aha reediyo. Takagiire ha TV. Eky'okubanza tutandika n'ensi yaitu. Ensi etaaha aha nzigi zingahi? Ensi egi ei tutuuramu. Nikwo tutandika tutyo. Ku tuba nitutandika tugira ngu ensi etaaha aha nziga ina. Enziga y'okubanza. History, Obukomooko bw'ebintu byona, Obukomooko bw'abantu, Obukomooko bw'ebintu byona, buri kintu kyona kiine history yaakyo, nangwa n'obu baakuba ba saayansi, ahu baatandikire nibaheeta history, ebi baajumbwire obu baabujumbura nibagyeta history. Obutandikiro bw'ebintu byona, n'obutandikiro bw'abantu, obutandikiro bw'obuzaarana bwaitu, obutandikiro bwaitu bwa Ankole, obutandikiro bwaitu bwa Bunyoro Kitara Empire, obutandikiro bwaitu bwa Uganda, obutandikiro bwa Africa, obutandikiro, history, obutandikiro bw'ensi yoona, buri kintu kyona kiine obukomooko bwakyo. Egyo ni history. Egyo n'enziga emwe y'okubanza ei ensi yataaha eyemereireho. Enziga ya kabiri nitugyeta endagu. Endagu n'endagaano ei Ruhanga akora n'abantu. Egyo nitugyeta endagaano. Endagaano n'ekigambo ky'Orunyankore ekirikushusha nk'ekigumire munonga, kwonka waayenda kukisimpurifayinga nainga kukyorobya kuhika omu rurimi orwo orworobi, ni endagaano. Abajungu nibagyeta prophecy. Endagaano shi ei Ruhanga akora n'abantu? Akora n'abantu.
Naaraba omuri baanabi. Ka nkozese ekigambo nabi. Omwe owaitu omu Afrika tikantubeeta abaraguzi. Naaraba omuri baanabi.
Omuri baanabi.
Abanyakaturiki nibabeeta abarangi. Itwe nitubeeta abaraguzi omu runyankore orukiga orwakare. Omu Baiburi yaitu ey'Abaprotestanti nibabeeta baanabi. So, endagaano ei Ruhanga akora n'abantu, itwe omu runyankore nitugyeta endagu. N'ahabw'ekyo, egyo n'enziga ya kabiri. Amakuru gaakyo, buri kintu kyona ekiriho obunaku obu, buri kintu kyona ekiriho obunaku obu, kikaragurwaho, kikagambwaho. Ruhanga akakigambaho, naaraba omuri baanabi be, naaraba omu barangi, naaraba omu baraguzi be, obunaku bwira munonga. Kwonka hati omunaku ogu hati kiriyo nikihikirira. Nambwenu ebi, ebiri aha mpaha omuri ogu mwanya ogu bikaragurwaho, ebiri omu nsi omu birikorwamu bikaragurwa, ebiri omu gavumenti ebyabaireho, ebi, empindahinduka ezabaire omu gavumenti zikaragurwa. N'ahabw'ekyo egyo n'endagaano ei Ruhanga akora n'abantu. N'ahabw'ekyo egyo n'endagu ya, egi ne, endagu n'enziga ya kabiri ei ensitaane egyendaho. Enziga ya kashatu n'obuhangwa n'obuzaarano bwaitu. Hati obu turi shaaha egi, ahabw'okuba tutantiigwire emikura egyo ey'obuhangwa n'obuzaarano bwaitu eyeegaire, nikimanyisa ngu buri muntu weena ahansi y'eizooba, ka abe Omujungu, ka abe Omuhindi, ka abe Omuchaina, ka abe Omurasha, ka abe Omwafrika, ka abe Omunyankore, ka abe Omukiga, buri muntu weena aine obuhangwa bwe n'obuzaarano bwe obutakushushana na bw'ondiijo. N'ahabw'ekyo ogwo nagwo n'omukura gumwe omu mikura yaitu eyeegaire ogu tutantwirwe. N'ahabw'ekyo ensi etaaha aha mukura ogwo nagwo, emiina etaaha aha ntsiga egyo. erikwetwa okuha emikura n'obuhangwa, I mean ei bakweta obuhangwa n'obuzaarwana bwaitu eyegaire. Ogwo egyo n'enziga ya kashatu. Enziga ya kana nitugyeta obuhunguzi. Obuhunguzi buri kintu kyona okugumaho. Omuntu okugumaho n'okugira abuhunguzi abu n'okuzaara. Waaba otazaire tokubaasa kugumaho.
Obu turiho.
Tukazaara.
Tata nomumanya akaba ari. Munonga munonga. Okamurebesa amaisho gawe.
Munonga. Eryo izooba tari.
Tari. Kwonka Ma- oriho.
Mawe nomumanya.
Tari. Kwonka ndi. Nahabwekyo nikimanyisa ngu eka yekagireeta. Ekagumaho. Ahabwokuba akazaara. Ahabwokuba akazaara. Yatsiga omuhunguzi. Yaka- Yatsiga omuhunguzi. Nahabwekyo obuhunguzi, buri kintu kyona ekiine amagara kitsiga obuhunguzi. N'obu ekuba emiti, hariho ow'okutema omuti okatsiga gwazaara ekyana kyaragara aho. Omuyembe nigwenda ngu ekijuma ahansi kimera, hati eki ekyamera nikiba kihungurira nyinakyo. Noyetegyereza? So buri kintu kyona ekiine amagara kigira obuhunguzi. N'obu ekuba enyamaishwa, n'obu ekuba enyamaishwa neezaara ekura. Egaruka etsiga etsiga etsiga abaana abaana bakihungurira n'ahabw'ekyo life amagara okugumizamu kuruga obu obu ensi yatandika ensi egi etandikire yamara emyaka emyaka billion ina n'ekicweka etandikire Billion ina billion ina n'ekicweka n'ekicweka.
etandikire so emyaka billion ina n'ekicweka ei ensi yamara okureeba ngu eshaaha eri kiro n'obuhunguzi N'obuhunguzi busa. buriki ekaguma ne ne ne a a nezaara. neezaara, buri kintu kyona nikizaara, nikizaara, nikyo orikureebera ensi egyo naha teri eizooba ekiro. N'ahabw'ekyo ezo n'enzigiino ezi ensi etaahamu, history, endagu, obuhangwa n'obuzaarani bw'abantu hamwe n'obuhunguzi. Ensi obwo neeba yaatereera yaaza aha nziga zaayo ina yaatandika kugyenda. Kandi ekintu kyona ekiine enziga ina kiba kiine siteyaringi erikukivuga. Siteyaringi y'ensi nainga driver w'ensi nibamweta obunaku. Ahabw'oku obunaku nibwo bwaihaho ekintu bukakita omu gundi mwaka, bukakita omu gundi. Tube turi omu biro bya Korona emyaka nk'ebiri ehweire, kwonka eri izooba hati turi omu myaka endiijo ei Korona etariho. N'ahabw'ekyo obunaku, obwire, Abaganda nibabweta obwire, itwe omuri Nyankole nitubweta obunaku, nibwo bu twihire omuri Korona, bukata omu bunaku obu, kandi hati obu Korona etariho, obu abantu batari. Kandi nibwo buriyo nibutuvuga, nibututa omu kitutarikumanya. Ekindi eki tutarikumanya.
N'ahabw'ekyo time, Abajungu nibagyeta time, obunaku, Obunaku niwe Driver w'ensi. Bukagivuga kuruga omu biro by'abacwezi, bwagita omu biro by'abagabe, bwagita omu biro by'abakubuuzi, bwagita omu biro bya gavumenti egi eriho hati, kuruga gavumenti ezi ez'okuteera obururu. Eza Obote eza Amin Amin wakaba atakuteera akaruuru ogwo wakaba ari ekihanda oburuuru akabwihaho twaruga owa Amin twaza Obote wa kabiri hati turi omu bunaku bwa Purezidenti Museveni mm. obunaku buriyo nibugumizamu okwitukuza omu maisho tukugimanya oku orikugira kumanyisha nimumanywa Ruhanga nimumanywa Ruhanga mm. nahabwekyo obu n'obunaku niwe driver wensi kandi obunaku obu mukama w'obunaku niwe Mukama w'ensi egi etaahanzigaine, kandi Mukama w'obunaku ni Ruhanga Nyamuhanga owaahangire buri kintu kyona. Niwe obukomooko bw'ebyo byona, niwe Mukama waabyo. Niwe Mukama w'amagara, niwe Mukama wa hisitore, niwe Mukama w'endagu, niwe Mukama w'obuhangwa n'obuzaariranwa, niwe Mukama w'abantu,
niwe Mukama w'obuhunguzi, niwe Mukama wa buri kimwe kyona, niwe Mukama wa dureeva w'ensi, ekitweeta tayimu. Tayimu n'eya Ruhanga ti y'omuntu. Obunaku n'obwa Ruhanga, niwe Mukama wa buri kintu kyona. N'ahabw'ekyo egyo niyo nsi yaitu kandi niwe yaagihangire. Kwonka itwe nk'abarikwikiriza omuri Baibuli, nibagira ngu Ruhanga niwe aahangire ensi n'eiguru. N'ahabw'ekyo obwo n'obunaku. N'ahabw'ekyo Mukama w'obunaku ni Ruhanga. Hati ekyo ka mbe nkigarikiize aho, ngambe ensi ei turimu hati yoona eya kangahi? Ensi ei turimu n'eya kangahi?
Kare niwe yaagihangire?
ensi erikweta planet earth na planets ezindi ahabwokuba omu solar system harimu planets mwenda kwonka eyaitu eyaitu niyo barikweta planet earth ei turikutuuraho eriho amagara hati egyo ka niwe Ruhanga ka niwe waagihangire hati eshaaha egi itwe nk'aba abantu abari omu nsi egi erikuhwera kunu eya Uganda abarikuhwera omu Intoro Casting region abarikuhwera omuri Bunyoro Kitara ensi erikuhurira orurimi rwaitu hati turi omu nsi ya kangahi? egi egi butoosha tugigambaho tuti? Turi omu nsi ya kana. Ensi y'okubanza ekaba eri ey'abatembuzi n'abacwezi. Ensi ya kabiri ekaba eri ey'abagabe. Ensi ya kashatu ekaba eri ey'abakubuuzi. Aho orukooko niho rurikuja kutaahiramu. Orukooko ruri. Aho niho rwareetsirwaho aho. Aho abakubuuzi aho. Ensi ya kashatu aho niho rwaiziire. Omu bakubuuzi. Omu bakubuuzi.
Kandi hati ensi ya kana ei turimu n'ensi y'abazaahuzi. Ensi y'abasaahuzi n'eyaizire ebembera orikutiinisa Purezidenti Museveni na bagyenzi be bakacungura ensi egi, bakagisaahuura bakagita omu buteeka bwayo, hati erigirwemu naitwe naitwe kandi guruupu endiijo ey'abasaahuzi abarikuzaahuura obuhangwa bwabo n'obuzaarani. Hati itwe naitwe turi abasaahuzi, turi paati y'aba azaahuzi abo abari omu nsi egi eyakana, bari abakazaahuura ensi aba Purezidenti Museveni na bagyenzi be, bakazaahuura ensi baagiiha omu bukwatwa, baagiiha ahagati y'eshagama, baagitebeekanisa, baazaahura obutegeki bwayo, baazaahura entaatsya yaayo, baazaahura ebintu bingi ebyabaire bisiisikaireho, ebyasiisirwe abajungu n'abaakuratsireho, n'abakubuuzi boona n'abaakuratsireho, ab'obute n'amaini abaabaire bari baangamba nyenka abaasiisire ensi yaitu, hati Purezidenti Museveni kandi na bagyenzi be bo baagizaahuura. N'ahabw'ekyo naitwe turi bamwe aha bazaahuuzi. Naitwe turi omu guruupu endiijo eyaitu, egi eyaitu nitugyeta abakuzaahuura obuhangwa n'obuzaarwa bw'abantu, eki abajungu barikweta culture, ahabw'okuba culture yaitu nayo ekaba ezaahire. Mbwenu itwe kandi omurimo gwaitu n'okuzaahuura culture yaitu, obuhangwa nainga shi obuzaarano bwaitu. N'ahabw'ekyo itwe turi omuri abo abarikwetwa abazaahuzi. Eshaaha egi turi omu nsi ya kara. Turi omu mugigi gwa kangahi? Emigigi nainga generations, butoosha tugira ngu itwe Kuruga obwa, kutubara nitwiha obwa Ruhinda rwa Njonaki, omugabe w'okubanza abacwezi barigira omu nsi, tugira ngu ah, turi, turi, turi ah, ah, omugigi gwa, gwa makumi abiri. Omugigi gwa makumi abiri, generation, eki eki Abajungu barikweta generation, ninga shi omugigi eki eki tukweta omugigi omuri Nyankore Rukiga, omugigi gurimu ah, omu, eh, eh, generations ina ninga emigigi ina nekora emyaka igana.

Hariho eki Abajungu bakweta emirembe, Abanyankore eki bakweta emirembe. Omurembe n'oku abantu beetwa abari omu nsi abatwire aha bunaku, buri bunaku bugira abantu baabo. Okyemerera kigyo noomanya ku omurembe nigutaana n'obunaku? N'obunaku buzima. Eeh nibutaana? Nibutaana. Eeh nibutaana munonga. Omurembe nigutaana n'obunaku. Nigutaana nigutaana n'obunaku.
Hati abantu abarikutuura omu bunaku obu, obunaku. Kandi abantu abarikutuura omu bunaku obwo eiziina ryabo.
Abo abari omu bunaku obwo bazaahuuza. Hati abo nibabeeta bata? Amaziina gaabo ni baahi? Hati ku tutandikira kuri ahaiguru ei twatandikira, hati abantu abu turikubarira omu murembe ogu, omu generation egi ey'okubanza, abo bakaba nibabeeta ebinywanti. Abo n'abaabaire bariho omu bunaku bwa baahinda rwanshuna ki. naba nkoba ya Rurama n'abandi abakuratsireho ba Nyiika na ba Nyabugaro Bwera, abo kandi babeeta ebinywanti, ndyabe ndi eiziina ryabo. Abakuratsireho aha murembe ogundi, bo kandi babeeta Amasiringi. Amasiringi n'abantu abaabaire nibekunda munonga munonga. Nambwenu abantu ku baba nibagamba, bakaba nibakuna munonga, nibekunda, batakukunda mabara g'ensi, batakukunda kusiisikara, batakukunda bihagaro, batakukunda bibi, abo bakaba bari abantu barungi munonga. Nambwenu ku abantu ku baba nibagamba, nibagarukamu kugamba kwabo. Baitu obu okeekunda ota obe siringi, obu weekunda nk'amasiringi, waaba nooshwara gye otakwenda kusiisikara, otakwenda kugamba kubi, otakwenda kihagaro, nooba ori omuntu murungi ahoona. Baitu okeekunda ota obe siringi. So abo bakaba nibeeta amasiringi. Amasiringi ku gaarugireho, gaatsigaho abantu abaahitsire.

emigyenzo neyenda kushushana, emigambire neyenda kushushana, emikundire egi wanogamba neyenda kushushana, okwetwara nikwenda kushushana, okugyezaho kuba abantu barungi nikyenda kushushana, nobu kirabe kyabe kitari ko ko obuzibu kwonka nibashushana kwonka baine ahi bakwenda
nka 70 percent bakaba bari amasilingi so bakaba nibeta megyega masilingi. Abo boona oku baarigireho, hazaho abaayetsire abaronda nte na ntooro. Abaronda nte na ntooro bakabaho, harigireho omubyamo gw'omuyaga, ente zihweire omu nsi, bagyenzire kuzironda. Ente ku zaahweireho, abantu aba nibeetwa abariisa baaza kuzironda ei zaabaire ziri. Ahabw'okuba bakaba batakubaasa kugumaho bataine nte, niyo yaabaire livelihood yaabo, nigaabe gari amagara gaabo. So bakateeka okutaho oburyo kureeba ngu baagyenda emyaka mingi nibagyenda, baayambuka amayanja, Baataaha omu nsi yaahareeba ku etarango,
baaza Bukiri. Ensi egyo nibagyeta Bukiri. Nibaabosha abaagirwe aha Rwogamate. Abaagirwe aha Rwogamate.
Hati obwo Rwogamate. Hati obunaku obwo nibo baabeeta Obwijuganyooza shi? Aha Bwijuganyooza ni Nyimwabazi.
Nyimwazi owo? Ee.
Abo abaagirwe Bukiri bakabandiza abo? Aa, Obwijuganyooza.
Ee. Nibwo ente zaazayo. Nibwo, nibwo Nyabugaro bwera agira ati, Muziryeho. Muzirye ihingure.
Ow'empenda ya Munoni. Ow'empenda ya Munoni. Akaba naamanya, naamanya. Ngu hariho obunyentsi omu baijukuru zaabo, ente ziri aho omu nsi, ente ku ziriho omu nsi, abaijukuriza baryagyenda baziihe oku zaagiire. So nikyo yaabaire akigiire, agyendeire naagira ati, we akaba arimwo obwa Ruhanga, naamanya ngu hariho obunaku obu abantu barihuubwaho ente omuri nkore, we atakiriho n'abaamukuratsire batakiriho, kwonka abantu abaijukuriza abo, Bakagyenda, bakataaha omu ihanga eri ente zaahwereraire, eza, ezaagiire. Baikura Tarango, Baazikura Tabagyenda, baataaha ahu kiri. So nikyo agira ati, Muzire kihingure. Ati, Mutakaasinya ga tumuzire kihingure? Amakuru gaakyo, ab'eshikuriza barya, baryazikura ta, Bagyende bakihingure.
baziheyo. So, Abo bakaba nibeeta abaronda nte na ntooro. Abaronda nte na ntooro. Eki barikubeetera abaronda nte. Kandi ku baahikire baayeshongora, baareega, baashemererwa munonga munonga munonga, enjara akwata akakiro.
Hati baabeeta abarondaadi, kandi na ntooro. Entooro n'okweshongora, n'okutaagurira. Baataagurira, baashemererwa ahabw'okuba baahwa enjara. Bo tibarikufa yaaba ente n'ezaabo, yaaba tizaabo, kwonka obu baanywa amate bakahwa enjara.

okukozesa akabonero k'okubaza. Omu Afirika hakaba hatarimu kabonero k'okubaza, hakaba harimu okugaita n'okugaba.
Okuronda ebintu, okwongyera aha by'obwerende, okwo n'okugaita. Hakaba harimu. okugaba ebi oine okabigabira bagyenzi baawe. Aha kwetegyereza hakaba harimu okutoora, okutoora aha bi oine okabiheereza abandi. Kwonka oku okubaza eki. Nabwo akakatwa ako kaatahamu. Kaatahamu. Kwata ekyo kibazemu, ekyo kibazemu, ekyo kibazemu, ekyo tungye eki. Kandi kubaza kurimu bingi. Okubaza kurimu kusikura enju ya naaka, kurimu kutwara enju ya naaka. Naatondako obu ariho engamba noogira ngu yaamubaza.

Kwonka ako ak'okubaza kakaba katarimu. Ako Abajungu nibo baakareetsire. Mbwenu obwo nibwo bwataahamu ensikura kagumire. Ensikura kagumire n'okukukoresa obwengye, akakusikuraho ekyabona ngu n'obu okuba okigumize ota, okikwitse ota. Ekaba emuyata aha buryo bwona. Kwonka yaakikora. Naabaasa kukwita ninga kukora eki arikwenda mbwenu eki arikwenda kukora.
Naabaasa n'okukuteera karifoomu. Naabaasa n'okukuteera karifoomu y'ebiteekateeko. Akubaze mani atware ekyabona.

So obwo nibwo omurembe ogwo nikwo baagwetsire ogwezire omu bunaku bw'abajungu bakahungururwa gavumenti ezaakuratsireho aba Obote na Amin abaabaire beemereza baasi omu muhanda bakagira ngu
Mwena muze omu ranzi. mushore ne- ne- ne- ne- n'ebaara z'omushoro ka- kandi buri baara hariyo omushoro oba oine- oba oineho ki esente Eh? pesa kwa kodi ya musoro amakuru gaakyo okwate esente oshorere ebara y'omushoro ozitungikyeho obwo n'obunaku bw'enkwaka ka waawa obwo n'obunaku bw'enkwaka ka obwo n'obunaku bw'ensikora kagumire obwo obunaku obwo obwapanda gaara obwapanda gaara obw'okutaaha omu maka bakaiba ebintu bakabitwara obw'okuhamba abakazi omuntu kuza akagya akahamba omukazi we akagya atuteera omu ngaro ati omwana oteera omu ngaro oyeshongora ngu oshemereire ngu bariyo nibahamba omukazi waawe obwo obunaku n'obunaku bw'enkwaka kaawe n'ensi kurakagumire. So, ogwo gukaba guri omurembe ogu gurikushusha kutyo kutyo. Ogwo omurembe gukuratsirwe omurembe okutaahiremu omu bunaku bw'abazaahuzi abaitsire bayebembera Ow'ekitiinisa Purezidenti Museveni, hati abantu abo, nainga shi omurembe ogwo, Ogu kutarimu nyondo ogutarimu mbwenu erizooba, abandi. nitugweta omurembe gw'amashani. Eh, aga n'amashani. Eh, hati turi omu mashani.
Eh, omwana naashusha na ishe.

Aho orikuza nozaho. Omuwabuzi Noza omu iramizo nazamu. Naza omuwabuzi nashuma omu trading center anywa akasoda karikufuka. Naro omupiira nogureeba. So turi omu murembe gw'amashushani. Ago n'amashushani kandi agari aho. Obwo obunaku obu bazahuza. N'amashushani. Aga n'amashushani turi omu mashushani hati. So hati ogu n'omurembe gw'enki? Gw'amashushani. Gw'amashushani.
Mbwenu omu bufunze nikwo nabaasa kugamba omu background ninga enturutsyo ya puroguraamu yaitu ei twesire nitukora emyaka egi ikumi n'ebiri.

orukoko rutakabiriire maana n'ebigana biba byokaribwa orukoko eh? tukaba tushutami aha mihega abagurusi baitu n'abakaikuru baitu batugambira ebyabairiho ebyakare hmm. ebyabaire nibyegyesa munonga munonga mbwenu bakaba batugambira ekigambo eki ky'orukoko ngu n'enyamaishwa mpango munonga ngu ekaba etaho omu maka erya buri kintu kyona ekimera kyona kyona buri kantu kona ekamira emira entebe, emira omuzindaaro, emira enkoni, emira enkaito, emira omuntu, emira buri kantu ekiyashangaho kyona ekimira etakufutana n'okufutana. Orukooko rumira buri kintu kyona, rwamira buri kintu kyona buri kimwe. Omwana omwe, nkuru waabaire bandumire ebintu nigira ngu omwana omworo tatsiga ntoorotooro, omwana omworo tatsiga ntoorotooro. Amakuru gaakya ngu Hati rero noshanguruza buri kimwe. Rero oruta omunda kurira aha kihuundu oija kucwa omu hariho kihuku. akantu koona akakutsigara ahansi. Omwana w'omwooro atatsiga ntoratorwa, omwana w'omwooro atatsiga ntoratorwa. So, nikyo naacwereremu okukoresa metaphor egyo. Abajungu nibagyeta metaphor, omu literature nibagyeta metaphor, ninga symbolism. Okuronda ekintu eki waakozesa.
Kikenda kushushana n'ekindi. Kikavuga ebyo byona. Aha.
Eky'okureeberaho, nambwenu ndeeba eky'okureeberaho ky'eihuriro eri barikweta Red Pepper. Hati Red Pepper n'enshenda kwonka etakiri mbisi, eyaatukwiire. Kandi egi enshenda egi erikutukura neesharira n'obu orikugira oti waarigataho. Kukira egi embisi.
Neesharira kimwe kukira egi embisi. So nikyo baakoze, nikyo baacwiremu kukoresa metafa egyo. Red paper.
Red paper. Amakuru gaakyo.
Ihurira eri ndishaarira. Ihurira ndishaarira.
Yaaba ndishaarira munonga omu kugamba amazima. Yaaba ndishaarira munonga omu ku, omu ku, omu, omu ku, omu, omu kucondooza. Yaaba ndishaarira ruta? Omu kuboiha.
Hoona hoona. Eki barikwenda kukora kyona.
Kyona. Kwonka bakikworeka aha mutwe bakwandiikira ngu kwonka oshome oshome. Kwonka omanye ngu egyo ni red paper. Ni red paper. N'enshenda, kandi n'enshenda yaahaire. Kandi egyo ni mbi ku erikukuhuuta togira busiru. So, nikyo naatwiremu kwesa orukooko ahabw'okuba bakaba baritugambira ngu rumire ebintu byona. Kandi eki naatwiremu obu, eh, enshonga eya kabiri ahabw'enki naatwiremu kwesa orukooko, ku rwabaire ruba rwamizire ebintu byona, eizooba ku ryabaire riba nirirengarenga, ru- rwahi- omuntu eka egyo yaahiirwe yaashangwa e- e- e- ehonoire omwana ogu Omwe. omwe, yaaba yaabariisize. yaaba yaaturiza enyana, yaaba yaagiire omusiri kuhinga, yaaba agiire kutaaha amaizi omu rukooko rw'eija, rwamira ebintu byona kwonka we tirwagira ruta? Tirwamureeba.
Tirwamureeba, yaarweshereka. Hatakikura, amanya ngu ekyaherize owaabo n'orukooko. Hataguma nawe naarupangira. Apanga, apanga, apanga, akozesa oburyo bwona kuhitsya obu arikukira obunaku akataho oburyo akarwita. Hati ku yaabaire arwaita ekirungi ky'orukooko oru, hati ngu arisharaaka kumukuhera, hati ebintu byona ebi waariire byona bigaruka bigira bita? Byona bityamuka.
Byona bityamuka. Oba ni ishe, oba ni nyina, oba n'ente ze, oba ni ki Ente byona, ziije, oba n'abereere be. abaana baije, ebe- Mm.
ebirwa- e- e- ebikwato byona ebi waamizire, e- e- enyungu, e- e- ebyanzi, ebintu byona biija. Rubikyabura byona byona waayeta kurushara aha kukumu k'hema, tokureeba ngu nkaronda metaphanooni, nkaronda ekishushani kinu ky'okukoresa. Tikyo nikyo naagyendereire. Ahabw'okuba niimanya ngu omujungu ku aizire, yaamira buri kintu kyona. Tihaine eki yaatsigire omu izina rya Ruhanga. Tihariho kintu kyona omu Afrika eki ataramizire. Aha buri kimwe kyona. Ahabw'okuba akaija
akipangiire. N'obu orikuba nooreeba Mukomboozi, ngu okashoma history, ekigambo eki barikweta Scramble and partition. N'ekigambo kirikusaasa scramble and partition.
Ekigambo scramble nikimanyisa okukoresa obwira okairukanga sipiidi kutunga mbwenu okuharikana na bagyenzi baawe noirukanga kwonka n'amaani maingi noharikana n'abandi amakuru gaakyo nooyenda ngu Entebe eriya oba eri wagibanza ogire ota? Ori atagikutanga.
Atagikutanga akagitwara.
Nakwetegyereza kandi ogyakiire etari yaawe omanya. Ha. Noyetaaga kugisikura. Kugisikura. So ekyo nikyo kigambo scramble. Okuscrambulinga n'okuharikana kutwara ekitari kyawe. Okuharikana okuharikana n'ekigambo ky'orunyankore abantu kubabaire batyororana.

Mutangatangane aha bintu ebyo, kandi mugarukye mubibaganise, mubagabagane. Bati ishwi oine kubagabagana. Ku muraarundaane byona mwabitaaha, mugarukye mubite aha meeza,
mukabagabagane. Mukatemateme ge nkaba. Mukatemateme, mukozese ak'okubaza. Twaraho aha kibunta twati, Scramble and Partition. Mbwenu ku orikuza kureeba, oreeba ngu oru n'orukooko. Ahabw'okuba bakaharikana, baatangatangana omu Afirika, baarundaana ebintu, baabibagana. Bakaba nibenda ngu barekye kurwana.
Ahabw'okurwana, mishoni neebarema.
Mishoni biryarema.
Muri abantu bashomire, muri abantu barikwetegyereza, turikwenda ngu turwane. Bari omu nibagyeta bari in conference, bari omu rukiiko. Baashutama, baashutama hamwe, ogu naareeba aha, ogu naamureeba aha bumosho, ogu naamureeba aha bumosho, baashutama gye, baagira ngu nibarekye tukore ekintu eki abantu abashomire bakora.

Nahabwekyo mushutame, mutebekane ebiteekateeko bigarukye omu nteeko, tuteese, twikirizane, then tutsimbure omurundi gumwe buri muntu atware eki turamuheereze. Tubagabagane gye. Tubagabagane gye. Twaheza kwihayo.
Hati nikwo baamizire batyo Africa. Baamira ebibira byayo. Baamira amaizi. Byaba biri omu maizi. Baamira ebyabyo biri omu itaka, baatwara goolidi, baatwara kopa, baatwara ayani, baatwara Buri kimwe kyona. buri kintu kyona ekyabire kiri omwo. Baatwara n'omuntu we nk'omu Afrika. Baatwara aba- aba- aba- aba- ab'okuza kuhinga e- e- e- Eh. e- e- ebintu byabo e- omu mashamba gaabo, aba- ebikweta slave trade, eh, abantu kushuubura omuntu nk'abarikushuubura embuzi. Munonga munonga. Eh? Ensi baagibagabagana. Orwo nirwo rukooko rwataaha omuri Africa, orwo nirwo rukooko rwataaha omu Intercasting Region, orwo nirwo rukooko rwataaha Bunyoro-Kitara, orwo nirwo rukooko rwataaha Uganda, orwo nirwo rukooko rwataaha Nkore, orwo nirwo rukooko rwatwara ebintu ebyo. N'ahabw'ekyo ekibuuzo eki waaba noombuuza oti, Ahabw'enki waacuura orikureeta orukooko? Nkaronda ekindi eky'okukoresa Ekyakubaasa kushushana. Naareeba anology egyo, naareeba metaphor egyo nenkorera kukira ebindi bintu byona, ahabw'okuba tihariho kintu tikirikubaasa kumira kita ebintu omurundi gumwe kita. Nkareeba orukooko oru, nikyo naakozeesire orukooko, kandi orukooko ku twarukozeise, ku twarugambireho, nyowe naiwe na bagyenzi bangye, ebintu bingi.

Ahabw'okuba nikyo naareebire, Ruhanga yaanyoleka. Ahabw'enki kakye kakye tuza kuhumura ahabw'enki orikuba kukuru ahikire omu imwe nk'abo Iraguju mwarwakiira? Ahabw'enki paasenti empango yaahikiire okookoro nimwo ngu baija kubamira? Ku ka waagira ngu omwana ku yaabaire atsigaraho aije arirwanisa, ahabw'enki aba aba aba Iraguju baahikiire orukooka owa paasenti empango? Eky'okubanza, bakaija n'obwengye bwingi. Abaine obwengye baita abatabwine. Abaine enaama baita abatagiine.

agukozesa areeba ngu ya.
Atabura obwonko
takubaasa kubyamaho. Ago n'amazima.
Wetagweshegyera.
Nangwa n'akaana akaana k'enfuuzi nikabyama omu iriiro.
Akaana k'enfuuzi. Akabyama hariya omu iriiro.
Ku barikuza kwihura bakaimutsya ngu imukaho iwe abantu bakaagira ei baariira nawe imuka arya.

Hati omu kwimuka kuri, kashanga eby'okurya nabyo byahikire nkahi? Aho nako kari. Hati n'obwengye nikyo kigyendererwa. N'ahabw'ekyo abanyabwengye,
abantu abaine enaama,
abantu abaine enaku, abantu abaine enaku nibo baba baine obwengye bwingi, torikubazaanazaanisa.
Tibakukira kufa mutima ahabw'okuba nibaba nibeerwanaho, kandi omu kwerwanaho kuri. Bakwese abantu boona bakwese omutwe gwabo obwonko obu orikureeba wayenda ngu bugweshigyire nibugweshigyira wayenda ngu bukore nibukora wayenda ngu burabe buhuriire niburaaba buhuriire abaana baitu babeera nibaruga aha baza aheeru baraara nibareeba busheesha bazayo bakora sente bakora sente bazisiyaamura bazireeta aha ago n'amazima habw'okuba nagyenda aine nabo n'ahabw'ekyo abantu abo nikyo baaba ebikooko nikyo baabaasize kukoresa amaani maingi n'obwengye bwingi bikanyaga Africa

Ezi yaashuburiraho zirimu Isitore, Endagu, Obuhangwa n'Obuzaarwa bw'Omuntu hamwe n'Obuhunguzi. Kwonka ebyo byona ngu hagire obivuga otwete obunaku ninga shi time, Omujungu arikweta time. Ku yaarugayo yaashuburira Generations, yaashuburira aha mirembe ei Afrika egyenze neerabamu, mbwenu hati yaarugaho yaareeta twahika aha kintu eki hweta orukooko. Orukooko rukamira ekintu kimwe eiraguju kyona kyona. Nangwa n'okuhitsya n'obu naku, tinkuhamya ngu ni kimwe kimwe eki kyatandikire, ahabw'okuba weena n'omubiri n'orukokoryo, hati nikwo turi, n'esaati, orukokoryo rukabiika, rwatwara enjwara yaitu, rwatwara emiriire yaitu, rwatwara emigambire yaitu, rwatwara, nangwa obu rwahikire aha muntu ow'omu Afrika obu rwamuzaarira akandi, na rwatwara emiti omu mutongore kukagumaho, rwamucwijura omu omutyaza kukagumaho, omu omuyonjo noozayo nooguronda noogureeba, kwonka ku rwahikire aha magara g'omwiraguju, Nk'oku barikweta omwiraguju waahunguriire owaabo n'obuzaarwa n'obuhango bwe n'oku orahangaraganwa, kyecekye bwamurya atakagiraga musingi. Omwiraguju taine musingi ayemerera aha maani g'amabaati nk'enju etaine musingi. Aine kuraakisa omu mutima gwe ahabw'obu kintu kikwatiraine n'omujungu. N'ebigyere n'omujungu, n'ebibero n'omujungu, n'emikono n'omujungu, n'omutwe n'omujungu, n'emitwarize n'emiraarire na buri kimwe kyona n'amashibi eki orikubanza kureeba omu kasheeshe n'omujungu. Nangwa n'ebi atungire n'ebijungu. Nikwo orukooko orwatwoirwe turikatanagaho ekigambo ekyo. Mbwenu shi twaaba niturwana? Shi twaaba nitwenda ngu obumwe tukaagira eki twarwaka? Tutsyamu nka abaana baitu nyenkya kareeba bushanga. Buri hitsya tutsyamu teeka tuhumireho mutaruga aha Sky TV.
Sky TV, eiraka ry'abantu.
Tureebire enshonga za rukundo aha rubaju rw'omwami n'omukyara, boyfriend na girlfriend, narishi abantu baingi abari okwe, habairemu obutaikirizana, haabamu n'obutabanguko omu maka. Tureebire ngu ebi nibireetwamu obuteesigana, okushanga otaine buvunaanizibwa aha mukundwa waawe, too much expectations, kandi na lack of respect for your partner. Ebi byona bishangye aha Sky Television omu puroguramu nyamurungi eya Love Drive. Eraabe eriho buri Rwakana na Sande shaaha ina n'ekicweka mpaka shaaha itano n'ekicweka ez'omu kiro. Twaba nitukutsyaho amabaruha g'abantu harimu enshonga zitari zimwe na zimwe, tukutsyeho n'obuhabuzi kuruga aha bantu abari okwe. Naanye omuheereza waawe Olivia Kamusiime. Tushangye aha Makarista Road haihi na Kabateerine Primary School nari shi aha social media platforms zoona Sky TV UG Official. Sky TV, Eiraka ry'abantu.

Twaturiyo nitugamba aha rukooko, nitusoborora background ninga shi obutoitorikiriro y'orukooko, twareeba orukooko nkibaasa kukozesibwa ahabw'oku omujungu akamira buri kimwe. Akareeba Africa ninga shi harimu na Uganda yaitu harimu na Nkore eri ensi yorwe ezo erikwiragura nungi taine eki abikitaho. Tariho ekitarimu Africa omu. Omujungu yagaba ari omu nsi eye eri mbi, yashutama omu rukiiko ei John Mark arayeta Berlin Conference, yaagira ati mureke tukwatanise tugyende kandi tutahabana. Sikuraaba ni Patisoni, tahabana ebi turiho byona oba oba John Speke wagyenda ohika ngu ohe eki, oba Lugard weheho eki, oba wajumbura eki eki weheho omu nyanja okireete aha meeza, tikibaganira aha kutunguura Muhanga gaitu. Nabwenu kuza kwetegyereza ensi ezi za Bungyereza n'ezindi, eitunguukire munonga kukira Africa ei baihiremu za gold n'ebindi. Abakabitwara baabita omu mafakitore gaabo Baabuteekateekire abaana baabo na baishukuruza baabo nibyo bariyo nibaryaho. Itwe Africa baatukwatira eki eki baashemeriire kuba nibatukwatira, twakoma ahari ekyo. Nk'oku eri African hati neebaikirizamu buri ki turikukozesa kyona tukorese ekyabo. Ahabw'ekyo nitusiima bakashaba kuri Stoff Managing Director wa Radio Five kandi na Sky TV okutaho enteekateeka egi ei twatandikire omuri Radio omwaka gw'enkumi ibiri ikumi na gumwe okwezi kwa mwenda nkatandika na John Mark ogu Na mugyenzi waitu Benon Mpairwe n'abandi abaatushangisirize nibeebare. Kwonka kureeba twahitsya emyaka ikumi na gumwe akitiinire enteekateeka egi. Nsiima na gavumenti nungi, ebi byona nitubikorera omu gavumenti enu. Nteekateeka gavumenti embi ebi tokubugambiramu. Naayebare kwija na bagyenzi be omwaka gwa rukumi orwenda kinaana na mukaaga akatuheereza freedom of speech. ngu buri omwe agambe, haza orurimi nirwo rucungura engaruka ei naza. Waakozesa kubi orurimi, nibaasa noobaasa kukucungura oremwe, kandi warukozesa gye, noobaasa kureeba ngu ensi waagyendera waagitebeekanisa. Twatandikira aha bintu by'okujwara busha, twatandikira aha mitwarize yaitu y'abanyankore, Mbwenu tureebe ngu nihagyenda hahindikaho nti ari abantu nibabusyamukira n'abandi okutwegaitaho ori John Mark na boona kugira ngu bakabikunda. Ku baahuriire omuranga gwaitu ku baabikunda, baabona kwija baagira ngu ka tuheereze omuganda nainga shi omushanju, naimwe mukaagumizamu mugira amaani. Tubyebaza ebyo byona kandi bikaba birimu omugayo n'empaagi n'enshekyeerezi. Kwonka hati nitureeba abantu babusyamukiire, eby'abajungu byatankwaatamu obu orikwo koma hariyo niricwera. Ryo nirikishuka orwiko orwo. N'obu rwaba rutakacweire, kwonka ryo nirushuka orwiko. Mbwenu ahabw'ekyo John Mark tushoboorore orukooko oru, Ekarya ki omuntu orikutureeba akaashuburwa eki orukoko rwariire? Orwo rukooko rukarya ki? Twabare munonga mwa Mukomboozi ebi orukoko rwariire. Eky'okubanza nikwo twarushoboororwa abantu baarwetegyereza baaba nibatureeba, baabatuhikiise baamanya ngu orukooko n'omukubuuzi, orukooko n'abakubuuzi. Orukoko n'omushozi. Yaagira omu ihanga rye, akaija akashitama, akatwara ebintu byaitu bya Afirika byona, akeeyerera. Buri kintu kyona akakyeyerera akakitwara. Oku tukiiriza Purezidenti Museveni, agira ekigambo kye eki akira kugamba. Agira ngu, Ebwe n'amazima abajungu bakaija baatwara ebintu by'ensi yaitu byona, by'obugaiga bw'ensi yaitu, by'omugasho, baabitwara byona. Kwonka agira ngu n'abaabaire bari abeebembezi b'ensi abaayeta African Chiefs nabo baine ekihango eki baagurize ahansi yaabo. Baahunama. Baahunama. Emikono baagigarura ahanda. Baagibindira ahanda. Baagibindira ahanda.
Baabaheereza ebitaine mugasho. Baatwara ebiine omugasho. Baatwara ebiine omugasho. Kandi iyo omuntu aija akatwara abantu baawe naaza kukukoresa omushamboozi owaabo, obwo tiyaakwita? Obwo naaba atakwitsire?
Munonga.
Omuntu kutwara eby'obugaiga. Eby'obugaiga. Hati obu orikureeba nibatuguza sente ezi barikutuguza eriizooba, n'ezaarugire omu bugaiga bu oihire omu nsi omu. Esente ezi baihire omu bugaiga. Nizo barikutuguza.
Omu nsi yaitu. Hati eshaaha zinu nibazituguza, tuguma twine amabanja. Ngari gu baturenga n'okuturenga nangwa n'okugashashura obu ndikuguma? Noorenga ori ekintu ky'obusaasi. Munonga, munonga, munonga.
Eh?
Omuntu kutwara ekintu kyawe. Agaruka akakitwara, akyamuka akakikuguza.
Akagaruka akakikuguza. Kandi ogaruka kugira ngu okamu- ogaruka okamushashura. Obu muka okaremwa n'okuremwa. Hati okwo tikwo kubaza oku naaningamba? N'okubaza buza. Okwo n'okubaza obwonko bw'omuntu. Na hati- na hati naakibaza. So, Ow'ekitiinisa Purezidenti Museveni ku aba naagamba, naagamba Abajungu oku baayeerera ensi egi. Aguma naatsimba akakumu aha beebembezi b'abantu abaayeta African Chiefs ngu nabo bakakontiributinga kihango, bakataho omuganda muhango aha kubonabona kw'ensi yaitu n'ebika byaitu okweyererwa kukaruga omu nsi omu b'abantu bakabitwara. N'amazima nakyo kikabaho. Abantu kureeta enkwanzi, bakareeta enkofiira enungi, bakareeta enkaito ezi abantu batakareebaga kuzijwara, bakareeta za wig, ebinanka by'okujwara omu mutwe, bakareeta ebinanka by'aha mukono, bangles, ezi barikukora omu gold, bakaziheereza omuntu, okatwara eby'obugagga byona okagira ota? Bakaguma bakweshigiire. N'ahabw'ekyo nabo twaba turi ab'amazima, nabo tushemereire kugira omushango ogu twabataho. Titwakiine eki turikubaasa kukora hati omu naku obu, kwonka kandi ahabwa hisitori, ahabw'oburungi bwa hisitori, ahabw'oburungi bw'abaana baitu na baijukuru baitu, okumanya obukomooko bw'ensi yaitu oku yaasiisikaire, nabwo tushemereire kubacwera. Nabo ni bamwe abaatureeteire ekizibu, kwonka titwine eki turakore ahabw'okuba ekyo kyahingwire. Kwonka hati eki tushemereire kukora n'okurwana aha ihanga ryaitu, n'okushoboorora abaana baitu na baijukuru baitu. n'abantu baitu oku ensi yaitu abajungu baagizire nabo bakaimukira hamwe tukagira eki twayahuza tukagira eki mwanyagai tukagira eki twayahuza eki mwatyamura twatyamura ekyo nikyo kintu kikuru munonga munonga munonga mbwenu wanombuuza eby'orukooko orwariire orukooko rukari n'obuntu obuntu Abarikwiragura abarikuhurira orunyankore Rukiga rw'eiro rito orurimi rw'ekigambo Ubuntu nikikomanisa ati, Nibuza kukigarura kukishoboorora obwingi abantu kuhubwa obwo buntu. Kare omuntu naagyenda kwonka ataine buntu. Ari aho. Ari aho kwonka. Ekyaba ekitunga omwiraguju, ekyombeko kyo n'obuntu. Obuntu. Obuntu. Obuntu obu naakubaasa kukushoboorora ngu ahakubazi n'abakutureeba n'abatuhurikiize, Ruhanga yaahanga omuntu omu kishishani kye.

Hati nk'ekicuncu tikiinemu paasenti y'obwaranga, o, paasente y'obwaranga Buri eri omu muntu. eri omu muntu. N'ahabw'ekyo nikyo turikwihiramu ekintu ekirikwetwa obuntu. Amakuru gaakyo, obwaranga oburi omu muntu. Nikyo kirikumanyisa. Obuntu nikimanyisa obwaranga. N'ahabw'ekyo Omujungu akabanza yaareeba ekyo, yaareeba
Ogu omuntu wa kabiri nkaba mwiha mu mbuga. Na mbwenu omushungu obakweta Stanley. Mm, eh, nkakira mikyengi. Kakira mikyengi. Mm.
Aine ekigambo ki yagambire yahika Bungereza ar- arigire kunuya eh, eki yaripotingire Mm. omu paramenti ya Bungereza. Mm. Akagira ati hariho ebintu bindebire omu nsi egi ebi ebi batandi beta dark continent. Obu baryeta dark continent, obuteeki nyowe obundebire bw'ama- bwa- bw'abagabe be- b'ensi egyo ninga shi obwa bakabaka b'ensi egyo, kandi bwenda kushushana n'obwa Kwini wa Bungereza. Omugyeta ku that continent. Nyowe ebyo nsika enshobeire. Kashi ku kandebereyo ekindi ekinshobeire. Omwana ogu omu nayorwa ekyaro kyona. Omwana omu. Omwana ogu nayorwa ekyaro kyona. Amakuru gakyo obwengye bw'ekyaro kyona nibabuta omu mwana ogu. Hati omuntu ogwo noogira ngu naaba atari muntu w'amaani? Kuza kukura kuhika nk'ahi waahika, kuhika nk'ahi naahika, naagizira obwengye bw'ekyaro kyona. Ngu babura obwengye ki obwo? Bakabuta omuntu ogwangye nyowe nyowe nkanye, hati obundi yampa. Hati ebi ndikugamba, ebi ndikugamba.
Nibiruga omu kworwa kuriya. Nibiruga omu kworwa ekyaro kyona. Ti bya tata na maama, aa, ekyaro kyona. Munywani wa so. Munywani wa tata. Omutaahi. Omutaahi. Omuhinguzi orikuhingura. Ago n'amazima. Omugurusi. Omukaikuru. Maawe. Tata. Maawe ento. Maarimi. Tata ento. A. Munywani wa tata nk'oku waaba wakigambire. A. Omutaahi. Abantu abo obwengye bwabo bwona. Nibabuta omu mwana ogu. Nibabuta omu mwana ogu. Mbwenu ogwo mwana yaakora ryata?

kikamutangaza hati omwana obo kandi nabasa tukubura omuntu omwana obo kandi nabasa tukubura obwarihanga nahabwekyo omujungu bari abaizire bwanyima bakaija nibamanya data abokuba ababandize kwija abakweta abajunguzi bakaba baizire kureba ensi oku erikusha Baize kugitata.
Kugitata. Kumanya ebiteekateeko by'abantu, kumanya emitwarize y'abantu, kumanya emikurire y'abantu, kumanya emyorire y'abantu, kumanya buri kintu kyona. Kumanya abakazi b'abantu oku bakutwaza, kumanya abashaija oku bakutwaza, kumanya abasherukuru oku bakutwaza. Baatunga data yaabo, baatunga, baakora risaaki yaabo, baija nibamanya ei barikuza. Kandi abaija nibamanya eki baizire kwita, bakatunga eki bagira Nakushoborekera. Nambwenu kimwe omuri ebyo bakagira ngu mwihe omwana aha muzaire we, mumwakye agyende aze hare atahemu endiijo myoyo, obwengye burya obu bwa obu obwatehemu ekyaro kyona,
Atabutunga. atabutunga. Aze hare. Aze hare n'omuzaire we, aze hare n'ekyaro kye, ahabw'okuba ekyaro kye niwe muzaire we omukuru. Ekyaro kye. Niwe omuzaire nangwa y'okubanza then abandi nibakurataho eh abashomesa abashomesa b'omwana ogwo eh mm. ishenkazi mm -hmm. n'omushomesa nyina ento n'omushomesa nyina rimi n'omushomesa ishento n'omushomesa omutaahi n'omushomesa omugyenyi n'omushomesa owararaho n'omushomesa eh omukaikuru owakushanga aha musiri n'omushomesa mm. owakushanga iziba nogire kutaha amaizi n'omushomesa owakushanga orisize n'omushomesa Naamwe nibakaba batuteera turiisize omu oteeri omuntu ou otarikumanya. Yaashanga ente zaagiire, akushange aho, aihayo omunyafuugu hariya, tokamureebaga, akuteera, o, o, otiine oku, okuzaagiza ente. Ati ogwo n'omushomesa.
Ogwo n'omushomesa.
Kandi tokutaaha ngu waakigamba n'okukigamba. Tokubaasa. Yaakushanga noono za nte ezi ogiire kutaha amaizi, yaakuteera. Akuteera.
Ogwo n'omushomesa. Omwana ogu naayoorora ekyaro kyona. Stanley kyamutangaaza.

Bahikire Ruhanga munonga, nibakumira Ruhanga munonga munonga munonga. Gye munonga nibagamba gye nawe. N'ahabw'ekyo ku muraaba nimwenda kutegyeka abantu abo, namba waaba nibaakya abaana baabo, namba tu nibaakya abakazi baabo, mubairize hare nabo, namba siri, mubaakye Ruhanga waabo. Enyikiriza yaabo. Enyikiriza yaabo. Mugiirize hare.
Mukiirize hare, mbashoboorere nk'oku eki bataano barabya bo tibaramya Ruhanga, kwiha obu bataaha bari omu mwirima ndindindi nibarabya Sitaane. Actually bareeta na Sitaane, ekigambo Sitaane omu Africa kikaba kyarugire. Baamureeta omu kintu kirikwiragura. Baamureeta, baamureeta baamutisya ahi baatugambira ngu hariho omuntu nibamweta Sitaane, ngu n'omwoyo mubi, ngu kandi gwo gukazaarwa kunu omu Africa niyo gutaaha. Kwonka timukagumanyaga. Kandi ebi mutaano mukora byona, obu ki mutaano muramya, mutaano muramya omushaija ogu barikweta Sitaane. Ekigambo Sitaane omu Africa tikiriho. Nangwa n'obu baabaire nibahindura orujungu nibaruta omuri Nyankore Bibuli ezo itazo Runyankore, Sitaane akaba arimo kumuhindura ahabw'okuba otaine eki waaba noobaasa kumweta ahabw'okuba Afrika akaba atarimu. Ruhanga bakamuhindura, baamwiha ahari God baamutwara hanga ahabw'okuba kikaba kiri kiri possible nikihinduka ekyo. Kwonka ku baahikire ahari Sitaane yaabura kuhinduka yaaguma ari Satani ahabw'okuba taine erindi iziina amu Afrika akaba atarimu. Abajungu nibo baamureetsire, baamureeta baamuteera aho.

Baabareta omu muringo ogundi. Baamweta ngu ni Ruhanga Tataitwe, nangwa Omwana, nangwa Omwoyo Orikwera. N'obushatu nabwo.
Ni kushushana na buriya. Ni kushushana na buriya, kwonka baahindura wording. Engamba baagihindura. Hati ekyaitu baakidibya. Hati baatunguura ekyabo. Baatwiha aha Ruhanga waitu. Baatwiha aha kworora abaana baitu. Ahabw'okuba nibamanya ngu eki twantugamba, obuhunguzi. bwaraba nafa, eka egyo tekurikutegurwa. Amaka ago nigaguma garaba enyima. Nikyo orikureeba eri izooba nitukwatana ebiragara. Munonga, munonga, munonga, munonga.
Ebiragara abakazi nitukwatana ebiragara, amaka nitukwatana ebiragara. Ahabw'oku enyorre egyo ekarugaho. Ekarugaho enyorre egyo y'ekyaro kyona. Hati omwana waamugambaho nibakugira ngu aze aha pooriisi. Ndigire kuba n'obwana bubiri buto niburuga aha ishomero ryaitu kushoma. Buriyo nibugaaniira, naahurira akaana kaagira kagyenzi kaako kati, Nyowe hakiri hati owanteera nkareebwa nk'omuhiirizi aha. Nkatondwa eki ndikukora nyowe, kagyenzi kaako ati, Inga, hati ninza aha pooriisi. Hurira ekyakurira omu mwana.
Ogwo mwana ataine mubwengye bw'ekyaro kimwe. Aine obwengye bwa pooriisi, aine obwengye bwa tiivi, aine obwengye bi arikuhurira aha reediyo, aine obwengye, nikyo kureeba tutahiirwe Ahabw'okutagira buntu, obuntu babutunyunyutsire hati baatutaahiriza ebintu ebitaaha omu muntu obuntu bwaheza kurugaho. Ahabw'okuba bakweza kukwihamu ebyo, hazaho eki Abajungu barikweta vacuma. Kandi ekigambo vacuma tikirikubaasa kugumira aho hataine ekigiireho. Tihariho kintu kikugumiraho kwonka omwanya kwonka omwanya musha kwonka hataine ekigiireho. Ku barikweza kukwihamu eky'omugasho, bakutamu ekitaine mugasho. Nikyo orikureebera hati bariyo nitutaahirirwa ebitimba. Ebisiyaga biriyo nibitaaha omu nsi omu. Ekintu ekirikutanda kimwe n'enyikiriza ya Ruhanga n'oku yaahangire ebintu.
Ruhanga yaahanga omukazi, yaahanga omushaija. Ku yaaheza yaahanga omukazi, yaagira ati, Muzaaremu kanya. Abo n'abantu baine obutonde butarikushushana. Kwonka abarikukora omuntu, yaabaheereza n'obushoboorozi bw'okuhanga, bakagumizamu bakahanga abantu, bakaijura ensi yoona. Hati ku babaire baahikaho, omujungu yaayemereza. Yaarenga omwe akanya ati, Hati nkore ki? Ati, Mwemerere aho.

Ebyo ku byaherize kugyenda, hati yaaza aha museeto nk'egingambo. Hati akaba atakiine ekirikumuteeza entsibo kyona. Hati yaatwirika
yairukanga omu magara gaitu nk'oku orikureeba emotoka ezo nizirukanga aha koraasi. Yaamera rugondera oruteekateeko. Yaamera ishenkaza omutima. Yaamera kabiiko. Kabiiko, Omuntu weena ashemereire kuba aine kabiiko omu magara ge. Munonga, munonga, munonga. Eki naakugambira. Okibiikye. Kibiikye.
Eki naakugambira, ibanga. Naakugambira ibanga ryangye. Guma naryo. Otararigambira omuntu weena. Ibanga riri ahagati y'abantu babiri, ow'akashatu naashaturwa. Nikwo abanyankore bagira ngu ibanga ribe ry'ababiri. Ku bahika bashatu, ow'akashatu agira ati, Ryashaturwa. Kwonka hati noogambira aha omuntu ekintu, waaza kukishora mpaho omu situdiyo, nookishanga hariya omu koraasi kyahikiremu.

Enshoni zaagyenda. Enshoni zaarugaho. Rwarya enshoni. Rwataasya mu kiine kye. Ngu nshoni nkye.
Arya enshoni arya awafiire. Mm. Hazairwe enshoni nkye Mm. na kiine kye. Na kiine kye. Ku ndikukigamba kiine kye. Nanda Ku ndikumushuma kugira. kiine kye. Nandeeberera. Eh?
Nanda kundaga. Ku ndiku- ku ndikumushomera kiine kye. Ninza- Ai. Ogwo muguri sininza kumushomera. Mbwenu akaija hatahamu ondiijo mwana obeeta Ninyekorra.

Haha hariho ekintu kiri omu ka yaawe torikwenda ngu kimanywe ab'aheeru. Omwana kigume kifundikiire. Ogume okifubire. Omukazi waawe omufubi. N'obu araabe aine enshonga ze ari omu. N'omukazi waawe. Omukazi waawe. N'omushaija waawe. Ogwo n'omushaija waawe omufubi.
Reka kugira. N'omwana waawe. Ni mugyenzi waawe. Reka kumugamba omu LC.
Reka kumugamba omu kanisa. Reka kugamba omushaija waawe omu rukiiko okamugira oti omushaija ogwo waari aha neeki neeki neeki kashi tomufubata omushaija waawe kandi ku waaba waacwera omu akushwere ebi arikukora ebitahikire tobifuba tokingaho tokingaho eby'omunju

omuntu agira obwoba. Nambwenu omuntu kahika aha myaka egi ei naahitsya, mm. waare waataho omu myaka ataano, mm. otandika kugyenda nooteguura omu mihanda habwokuba otaaha omu ihanga rya bwoba otandika kugyenda nooteguura omu mihanda eh.
erihwa teta omuntu orija kuratira tacumita omwana ninga ritacumita omuntu orija kuratira oteguura kari obiikaaka nakwetegyereza

otahire omu ihanga rya Gogu, mbwenu orukoko rukarya ihanga rya Gogu. He! Hati ori omwe nabanda. Wire.
Eki arikwenda simura. Obukuru. Eri enkongi, kangira eki enyima wera nkora temwite. Obukuru, obukuru n'ekintu kihango munonga. Omukuru, omukuru, ensi etaine mukuru. Mukuru we, egyendwa.
Bwire.
Aha omuryango noreeba owaire nye abajungu ngu darkness at noon oreeba bwaire nomushana ahakuba ataine mukuru obwaire akabiri korikuba otaine mukuru buri shaaha yoona nobwaire akabiri noba noreeba buri omwirima nibindi nakwetegyereza busa
omukuru omukuru netaara ni tooki yokuteera omumwirima ngu ogyende noreeba ahu omuntu agyende nareeba ahu arikutoora

Egi n'enyonyi egamba ezi enyonyi etakagambire. Ogwo ni omwoyo ogamba ezi endi endi endijo myoyo etakagambire. Nakwetegyereza. Egi y'ekishushushu eba ey'okuzaara akante, ey'okugwisa akago, ey'okugira ira okogyenda omu itane, ira okogyenda omu bwana, ira okogyenda omu Aye Ese nakukiza ki? nakukiza ki? Nanda kukugira ata? Ari ata? Ari ata ata ku- kuwazairwe yayosha? Kwesi timwitana? Haa, hati ogwo omwoyo ogwo atakaizire ogwo, e, ago amaraka ago ago gatakaizire, ira ku eribanza okwija, niribeeta mushinja. Egyo n'enyonyi egamba ezi ebintu by'amagambiro, hati obu omujungu orukoko rukagimira, orukoko rukagimira, nikyo kureeba abantu nibatwarana, hee, obu yaagira ati, Niija Iza kubaita, nimwita namwita.
niija kubaita,
ku yaabaire na- naakora tender y'okwita Africa baamubuuza ngu bw'eishi iwe Africa noija kugiita ki? Hahaha, tikashi mbwenu, ati nyowe ka nimunshobera, ategye kubanza ati, Inywanayo.

Obukyenjane n'obutingane baryane. Obutingane n'abantu kushanga buri muntu natemba ondiijo. Tihariho omunyabuzaare, tihariho owaanyu, tihariho omwana wa murumunaawe, mwaba mwafa. Nk'embuzi,
embuzi ahabw'okuba akabuzi kakuheza kuzaara okagyenzi kaawe kukashanga okaba kahikire kakiine orinyamukiisa konka kakaba katandikire kuhebeba n'okwenda. Obwo n'obutingane. Abantu kujwara busha. Hati nogira ngu omuntu naba natunda ki? Omuntu agyenda na, eh? Natunda amagara ge. Ta- ta- ta- ta- Takutunda amagara ge. Ninza kugiitsa obukyenjane n'obutingane. Obukyenjane n'abantu kurwana bazairwe hamwe batakuramuka. Batakuramuka. Kandi obwo ensi yagumaho. Abantu kurwana batakuramuka. Okashanga abanyabuzaaya nibatwarana, okashanga abanyamutago nibatwarana, okashanga abazaire hamwe nibatwarana, obutaka nibukuuka, enduuru nejugira omu maizi. Hati ekyo nikyo beeta egi niyo tenda y'omujungu ya shabiri. Tenda zoona ez'omujungu egi niya shabiri. Obukinjani. Obukinjani n'obutingani.
Ati ebi nyowe nibyo nkwija kwija Africa. Kandi akabigiitsa. Akabigiitsa. Nahabwekyo.

Oteekateekye kunywa eshagama y'omuntu nawe akanywa eyaawe, hati kiba nikimanyisa ngu hati eshagama yaawe yaateerana n'ey'ogwo mwazaarirwamu kuruga eriizooba omwana w'omuntu omunyaburaga, ahabw'oku eshagama yaanyu yaagira eta?
Tari ita waanyu, tarigira ki, taricumura. Oruganda rwe rwona rwataho,
rwaaba nyina N'orwa baishi. Gwataho omu ka yaanyu. Gwataho owanyu.
Naiwe orwawe. Gwataho owe.
Gwataho owaawe. Toricumurayo, torigwisa eka gwe. Omu ka gwe n'eihano waagwita, niguhaza nikyo baabaire basharira n'ahandi. Ngu waagubiika omunda ahabw'okuba enda niyo etareebwamu. Enda niyo etareebwamu. Nikyo baabaire basharira n'ahandi. Ebicweka byona eby'omu mubiri gw'omuntu, ekintu ekitakureebwamu n'omunda, nikyo baabasharira aha nda, amakuru gaakyo naabiika omu kaga ogu, tigurishishora, naanye naagubiika, tigurishishora, naanye oshagama yaawe, naanye naanye oshagama yaawe, twaba oruganda rumwe.

Aine motoka. Aine motoka nayevuga.
Aine sente. Haza ku oraremu ogarukye aha. Akashwerwa omushaija wa sente. Aha! Oyo omwana aine sente. Akarwata. Akarwata. Nibwo na mukago. Nibwo bushwere obwo.
Omuntu akamara emyaka ebiri eshatu naronda omukazi wokushwera. Nibwo na buzaare bukafa munywani wangye.

ebintu ebihuriire omu mukazi ogwo kuza kushwera ngu nyenkya kare ayombekye eka, azaare abaana, abaana abu arizaara barekyeho eka egyo etarirugaho. Hati n'ekyo n'abantu. Hati noija, nogyenda omu kasheeshe, omu mwabazyo, noija n'omukazi,
akandi akasheeshe noija n'ondiijo, akandi akasheeshe nagyenda. Kandi naatwara naatwara Ahabw'okuba n'oku n'emirimo. yaanaija, yaanamba ngu miliyooni eri aha kaunti. Ni- Nikyo kyakimureetsire.
Mbwenu ku yaaza kushanga, yaashanga oine enkumi itaano. Tarigumiho naataaha. Naagyenda.
Nawe na- nawe ni nkooko nawe. Eki arikubaho naakimira naagyenda. Okuzimu ku- ku- ku- kugurwa N'okuriibwa. n'okuriibwa. Nkworesheka n'okwitsa. Eh? Mbwenu o- ohendera kora samara ohendere.

Itwe abateguuzi, itwe abazahuuzi, tukozire omurimo muhango, muhango munonga, gutuhenzire, ahabw'okuba tubugabugaine n'ebintu bigumire, Munonga, munonga. ahabw'okuba oburyaho rwine na agents baarwo Munonga, bakiri kandi hati barimu. barimu omu, tukatandika puroguraamu egyo baaturwanisa obwo, ahabw'okuba tokutwara bintu bi baatu kwa- kwaka omuntu eki yaakwa- eki yaatwaire, kandi ky'omugasho kugaruka kuza kukimuha ngu okigarukane. Otuura. N'obweme nk'obwa mugoye.

Ngwe omurwera aho mpaho aho.
Orwakatonga orwakatonga ninga orwarubona. Orwo rukabiha n'oru.
Rukabiha. Eeh itwe owaitu rubaire ruri nk'orwakatonga emyaka ikumi n'ebiri egi. Ebeetoorobi. Ekabaire etatworobeire tukagira agents b'abajungu ab'orukooko baturwanisa. Kandi na hati bakiriho. Kandi na hati n'eshaaha egi bakiriyo. Kwonka ahabw'amaani ga Ruhanga. Ruhanga naija kuhikiriza.
N'ahabw'omurimo gwa Ruhanga ogu yaayetandikiire naaraba omuriitwe. Ahabw'okuba hariho buri kintu kyona kiine obunaku bwakyo nk'oku Baibuli erikugira. Hariho obunaku bw'okunyagwa kandi hariho n'obunaku bw'okugarura ebyanyemwanyekire. N'ahabw'ekyo abo baturikiize, mwebare munonga abaana bateerere Mukama Asiimwe. Ruhanga abaheereze omugisha. Ruhanga ku araatuheereze amagara, Rwamukaaga orundi nitugaruka aha. Sande, Sande, Rwa Sande endiijo, kandi tushabe ngu oije tuhendere orukookuuto. Mukama. Abafutire ba Sky TV. Abaheereze omugisha. Abakuheereze John Mark ayebare munonga okututaayira. Mukama akuheereze omugisha. Abantu batureeba, okutandika n'okutandika na twa yaareeta background nainga shi enturikiriro yaitu ey'obuhangwa. Obuzamu bwaitu haza omwo twashangamu enziga ina ezitunga ensi egi, Isitore, embagu, obuhangwa n'obuzarano bw'omuntu, obuhunguzi, kandi omuri ebi byona obuvuga n'obunaku. Twarugayo twareba emigigi ninga shi generations, twareba buri kimwe kyona, twashuma aha rukooko orwamizire buri kimwe. Tihariho ekitaratwire orukooko. Nyowe naiwe tukiri omunda y'orukooko tukashusha oire. Hati rero ndushohoza orwika mporampora kwonka tikiri omunda. Yaagamba n'akantu karungi munonga aku naatunga kugira ngu abebembezi b'obunaku obu tikugira ngu nibeebare munonga bakategeka gye, kwonka bakaba bakuhunama. Koona nyowe nibakagamba, omwe Ruhanga akaba naarekaho gye eki yaareka. Baahunama, omujungu yaareeta orukwanzi, yaareeta ekishegura, yaareeta ekintu kirungi, kyaihire omu mukono ye kandi yaagira ati, Kwata eki, yaatutsigire enkombe omu ngaro, we yaatwara ekintu ky'amaani munonga. Mbwenu murekye turwane. Yaatwara golidi. Murekye turwane munonga. Obumwe Ruhanga Afurika atakugirira nshonga bukashanga bikiri muno kubaho. Tubugabugane sande yabari munonga bakashaka kuri Stofa na tiimu yaabo okutwikiriza okatuhereza ah, poroguraamu y'obuhangwa oburwa mukaaga Buri wa mukaaga okagikyeereza kandi ogaruka kutaaho na Sande waaheza kutaaho tiivi. Nayo buri Sande esheeshatu okuhitsya esheetaano. Obwo n'obusingye tibugabwa n'Esande endiijo. Mukama abatirire.
Sky TV, eiraka ry'abantu.
Tureebire enshonga za rukundo aha rubaju rw'omwami n'omukyara, boyfriend na girlfriend, nari shi abantu baingi abari okwe Habairemu obutaikirizana, haabamu n'obutabanguko omu maka. Tureebire ngu ebi nibireetwamu obuteesigana, okushanga otaine buvunaanizibwa aha mukundwa waawe, too much expectations, kandi na lack of respect for your partner. Ebi byona bishangye aha Sky Television omu puroguramu nyamurungi eya Love Drive eraabe eriho buri Rwakana na Sande, shaaha ina n'ekicweka. mpaka shaaha itaano n'ekicweka ez'omu kiro. Twakuba nitukutsyaho amabaruha g'abantu harimu enshonga zitari zimwe na zimwe, tukutsyeho n'obuhabuzi kuruga aha bantu abari okwe. Naanye omuheereza waawe Olivia Kamusiime, tushangye aha Makarista Road haihi na Kabateerine Primary School nari shi aha social media platforms zoona, Sky TV UG Official, Sky TV eiraka ry'abantu.